סאו מ'דארף נין זיין עמוד א', האי איבדא דהוה בבירם, לאמיר לערנען די נשמת אבי מורי רבי יוסף בן רחונא זכריה עליו השלום, דעם אנדערן חודש תחת ספאנסער ר' יורי עקסטין, לעילוי נשמת זיין זיידע ר' נפתלי בנימין בן רבי יעקב עליו השלום, יישר כח פאר דערמאנען דזשוניער ראביי העם. יעס, סאו די גמרא האט גערעדט וועגן וויין וואס א גוי האט געטאטשט מיט די פיס, כ'וויל נאר מאכן א קארעקשאן, כ'האב נעכטן, מ'האט נעכטן געלערנט וועגן קוועטשן די הענט, די וויין מיט די פיס, און כ'האב געזאגט הענטשקעס,

אריינגעשטעקט די לולב אריין א אידישע כוס, מסתמא האט יענער געמאכט קידוש לבנה אונטער די בוים, און האט אריינגעשטעקט די כוס, די לולב אריין אין די כוס שלא בכוונה, האט נישט אינזין געהאט בכלל צו שאקלען די וויין, שרי ע רב לזאבינו האט רב מתיר געווען צו פארקויפן די וויין צו א גוי, אין אדער ווארדס אסור בשתיה און מותר ב. ס'איז נישט אסור ביי הנאה. סאו רמב ם האט געפסקנט זאגט דער חמ ד אין די פריערדיגע ברייתא אז א גוי וואס האט געטאטשט וויין אן כוונה, אן כוונת מנסך צו זיין, גייט עס נאר אסר'ן בשתייה אבער ס'איז מותר ביי הנאה. נאו, ס'איז אינטערסאנט אז דער פאל איז אנדערש ווי די פאל פון די נעכטיגע ברייתא מיט צוויי פרטים. נאמבער וואן, ביי די פריערדיגע פאל האט ער געטאטשט די וויין מיט די הענט, מיט די זיין באדי. דא איז עס געווען מיט א שטעקן, א חציצה, אזוי ווי מ'שלאגט די וויין מיט א שטעקן, ווייל מ'טאר נישט אלעמאל. און די צווייטע זאך איז. ביי די פאל די פריערדיגע פאל האט ער עס געטון בכוונה, ער האט געוואלט דארט מאכן דעמעדזש, דא האט ער עס געטון שלא בכוונה מנסה צו זיין, איט וואס דזשאסט קאמינג דאון ענד ביי מיסטעיק ס'איז אריין אין די קארס. אמרי לי רב כהנא ורב אסי לרב האט רב כהנא און רב אסי געזאגט צו רב, פון מרי דמי, אונזער הייליגע רבי רב דו אליינס האסט געזאגט אז תינוק בן יומו אפילו א גוי'איש קינד וואס איז נאר א טאג אלט וואס האט געטאטשט וויין אויסער יין נסך קען מאכן יין נסך איווען דאו ער איז דעי אולד האט ער נישט קיין שום כוונה מנסך צו זיין, זעהן מיר פון דעם אז דו האלטסט אז א גוי וואס טאטש וויין אפילו שלא בכוונה מנסך צו זיין גייט עס אסר'ן אפילו בהנאה, אויב אזוי וויאזוי קענסטו זאגן מ'מעג דא פארקויפן די וויין פאר א גוי? אומר לי האט רב גענטפערט איין מיט די אמרי אנא ווען האב איך געזאגט אז א תינוק עובד ככבן בן יומו אסר'ט וויין ווען מ'טאטשט עס נאט אנלי בשתי' נאר ווען מיט צו טרינקען דאס לאז איך נישט אבער בהנאה מי אמר האב איך דען געזאגט אז מ'טאר נישט אנאבן פון זיך נישט אויב אזוי מעגסטו פארקויפן די וויין פאר א גוי? גיפער האבן מיר יעצט געלערנט, אמר רב, תינוק בן יומו עושה יין אין נסך, א קינד, א גוי'איש קינד מאכט יין אין נסך אפילו א טאג אלט. איז וי' רבי שמעון בר חייא לרב, האט רבי שמעון בר חייא געפרעגט צו רב, האט זיך געלערנט אין א ברייתא, הלקח עבדים מן העובדי כוכבים, ס'לאמיר געדענקן ביי עבדים איז דא צוויי וועגן וויאזוי מען קען האבן אונערשיפ פון א גוי'אישע קנעכט, אדער קען זיין מען קויפט א גוי'אישע קנעכט, אדער קען זיין די האסט א גוי'אישע דינסט און זי האט א קינד און ממילא איז ער געבוירן געווארן ביי דיר. סא הלואי, לאמיר מדייק זיין, הלואי קייך עבדים, ער קויפט א עבד כנעני מן העובדי כוכבים פון א גוי, און פאר וואטעווער ריזען הי איז אין די פראסעס שמאלי, ער האט זיך שוין געמל'עט, ולא טובלי אבער האט זיך נאכנישט גע'טובל'ט, נאו, פשוט אין קאמאן סענס דעטס די פראסעס וויאזוי מען טוט עס, קודם מל'עט מען זיך, ער היעלס, נאכדעם גייט מען צו די מקווה צו סטעפ טו, סא א איד וואס קויפט א גוי, א עבד כנעני פון א גוי, דארף ער מגייר זיין לשם עבדות על ידי מילה, טבילה, ער טובל'ט זיך אין קבלת מצוות ועבדים, נישט אזוי ווי א בן חורין וואס די גר פון די עבד איז מחייב נאר במצוות ווייל דא די עבד איז נאר מחייב אין מצוות אזוי ווי א פרוי, נישט אזוי ווי א רעגולער גר. נאו, די אינטערסאנטע זאך איך האב דאס נישט געוואוסט, די בעל בית קען נישט צווינגען די עבד זאל ווערן א אידישע עבד כנעני לאמיר עס רופן בעל כרחו, ער מוז מסכים זיין טו עקסעפט די עול המצוות אזוי ווי א פרוי, די קענסט אים נישט צווינגען, וואס די קענסט טון עסט אים פליפן צו א צווייטע גוי, ער גייט נישט ארויס קיין פריי וועגן דעם, איטס נאט א אוט אוו דזשעיל קארד. אבער אויף אזויפיל, דו קענסט אים נישט משתעבד זיין געצווינגענערהייט, נאר בדין תורה, א עבד וואס האט זיך גע'מל'עט און ער האט נישט געענדיגט די תפילה, האט א דין אזוי ווי א גוי לכל דבר, פארוואס? ווייל א, ביזט נאר פיפטי פערסענט איד, אדער ביזטו א איד אדער ביזטו א גוי, אדער ביזטו א אידישע קנעכט אדער ביזטו א גויאישע קנעכט, אפילו די פרוי חלק איז אויך נישט חל, זירא, נאטינג העפענד אנטיל איטס פיינעל, דער איז נאו פיפטי פיפטי'ס אין אידישקייט, כ'קען נישט זיין פרום פיפטי פערסענט.
איז נאר פופצן פערסענט אויף ביז ווי ער דארף אנקומען. אויף וואטעווער איז עס. די פרוי וואס איז זיך מגייס איז אויך נישט מען האט אויך נישט קיין מצות אזוי ווי א מאן. סאו בדין תורה איף יו דאנט דא איט אלל די וועי איטס איטס אידער אלל אר נאטינג א הירא אר זירא. קומט דאס לגבי דיני תורה א עבד כנעני וואס האט זיך גע'מל'עט און נישט גע'טובל'ט איז נישט אנדערש ווי עני אנדערע גוי. סאו די בריית'עס גייען זיין ביזי וואס איז די דין פון די עבד לגבי דינים סערטען דרבנן'דיגע דינים וואס איז אפליקעבל לגבי גוים. שטייט אזוי. סאו עבד, לקח עבד עבדים מן העובדי כוכבים שמעו לי ולא טוב לי. וכן, בני השבחות, דאס איז די אנדערע סארט גוי'אישע קנעכט וואס זענען געבוירן געווארן ביי אים אינדערהיים, ווייל אויף שום אן איזה סיבה האט זיך די מאמע נישט גע'טובל'ט. אויב אזוי, ווערן זיי נישט קיין עבדים פון זיך אליינס, זיי ווערן זיין ביי דיפאולט עבדים ווייל די מאמע איז נאכנישט געווען אין די מקווה, חוץ סתם זיי גייען אדורך אין די גאנצע פראדעצור, פון זיך טובל'ען אין מילה. די אלטע חידוש פון דעם איז, איווען דאו ער איז אויפגעוואקסן בעצם בבית ישראל, ער איז דאך שוין דא, ער איז דאך געבוירן געווארן אין די הויז, ס'איז געווען א טעקניקעל אישו, די מאמע איז נישט געגאנגען אין מקווה, איז רויקאן, די שפייאכץ, און מדרסאן, זייער וועיט וואס זיי לייגן אראפ, זיי סטארטן אויף איז פאר שיק, אפילו אין די גאס, טומאה איז טומאה, איז אבער דינען אזוי ווי א גוי, ממילא אפילו א ספק טומאה ברשות הרבים איז קאנסידערט אזוי ווי א וודאי טומאה אזוי ווי א גוי. נאו, דאס איז איין שיטה. ואמרי לאז תבוא זאגן אז די ריכטיגע גירסא אין די ברייתא איז שרויקן און מדרסן איז טהור, נישט טמא, נאר ס'איז טהור. לויט די גירסא האלט די ברייתא איווען דאו מען דינט תורה, א עבד כנעני וואס האט זיך געמל'עט און האט זיך נישט געטובל'ט האט א דין אזוי ווי א גוי לכל דבר, אבער ווען חזל האבן גוזר געווען טומאת זיווה אויף די גוים, האבן זיי נישט אינקלודעד אין די גזירה עבדים שמעו לי ולא טוב לי. פארוואס? ווייל אונז ווייסט מען אז חזל האבן נישט גוזר געווען קיין גזירות אויף מלסה דלא שכיחי. די מציאות פאר טעקניקעל אישוס, מ'זאל זיך האבן גע'מל'ט און נישט גע'טובל'ט, איז א פאר-פעטשד איידיע, ממילא דער וואס נאו אפישעל רולס פאר די אפשר אפשר קען זיין ס'וועט אמאל זיין, האט נישט געמאכט אזעלכע גזירות. יין נאר וואס וועט זיין די דין לגבי וויין? דאס הייסט אידישע וויין וואס א עבד כנעני האט געטאטשט וואס האט זיך גע'מל'עט און נישט גע'טובל'ט, גדולים, טאמער דער גוי איז א, דער עבד איז א גדול, עושים יין נסך, מאכן יין נסך, קטנים, אין עושים יין נסך. נאר וואס מיינט גדולים וואס מיינט קטנים? ואילי הן גדולים ואילי הן קטנים, וויטש וואן איז וויטש? גדולים יודען בטיב עבודת כוכבים משמשים, זיי ווייסן די רולס, זיי ווייסן אז ס'דא א זאך ווי עבודה זרה, זיי ווייסן די. אז ס'איז עבודה זרה, קומט אויס אפילו ער קען זיין צען יאר אלט, אויב ער ווייסט די דינים פון עבודה זרה, די די מציאות פון עבודה זרה, האט א דין ווי א גדול, קטנים גייט מיינען שאינן יודען בטיב עבודת כוכבים אם שם שאו, סאו ער קען זיין צוואנציג יאר אלט, אויב ער ווייסט נישט די רולס איז עס נישט אפליקעבל, קומט אויס נישט תלוי אין די עידזש פון די גוי, נאר אין זיין איי קיו לעוועל, זיין לעוועל וואס ער פארשטייט. קטנים מיעס אבער אונז האבן אזויפיל געלערנט גדולים אין. אז די גרויסע קענען טאקע מאכן די וויין יין נסך, קטנים הואעווער דעי אר, וואטעווער עידזש איט איז, לוי גייען נישט מאכן קיין יין נסך, נאר רבא האט געזאגט אפילו א תינוק בן יומו קען מאכן יין נסך, דא זעסטו אין די ברייתא אז א תינוק בן יומו מאכט זיכער נישט קיין יין נסך, ער דארף עטליסט האבן דעת און וויסן וואס ער טוט. תרגום האט מען מוזן פארענטפערן די ברייתא אז ס'רעדט זיך אויף בני השבחות, אויף די קינדער עבדים וואס זענען געבוירן געווארן אין די אידישע רשות, און היות זיי זענען אויפגעוואקסן למעשה אין א אידישע הויז איז בכלל נישט געווען קיין עבודה זרה דארט, ממילא דעמאלס איז די עפליקעבל עידזש בעיסד אן היז איי קיו לעוועל, מה שאין כן א רעגולער גוי האט מען גוזר געווען אפילו פון די פעמפערס ארויס אפילו א בן יומו זאל אויך מיטהאלטן זיין. פרעגט מיר האו קאוד יו סעי דעט מאכן א חילוק צווישן א עבד וואס מען האט געקויפט אין די גאס, ווערסוס א עבד וואס איז געבוירען געווארען דא. הוא וכן כאומר, וכן בני השבועות, די וכן מיינט די רולס אר אפליקעבל אקראס די באורד, אלע סארטן וואס האבן זיך געמל'עט נישט כתובה, נו אז וויאזוי, לכאורה זעהן מיר אין די ברייתא אז אפילו עבדים וואס מען האט געקויפט פון א גוי אויב זיי זענען קטנים מאכט עס נישט קיין יין נסך ממגעון. זאגט די גמרא ווען איך גלייך עס צו האב איך נישט גערעדט וועגן די גיהנום, נאר א רויקאן און מיט רוסלאנד, דווקא לגבי די שפייעכטס און די סטעפס, און אויב איז דווקא לגבי די ערשטע דין פון די ברייתא, אבער לגבי די צווייטע דין פון די ברייתא די יין און נסך זענען זיי נישט גלייך, דווקא בני השבחות וואס זענען געבוירן געווארן אין א אידישע הויז האט די ברייתא מייחל געווען אז זיי ווערן נישט קיין יין און נסך ווען בקטנותם. זאגט די גמרא הא ניחא למאן דאמר ס'זענען דאך געהאט צוויי גירסות טאמער ס'איז יא מטמא אדער נישט מטמא, סאו הא ניחא למאן דאמר טמא אז רוי קאן מען מיט דרסם טמא שטימט עס זייער גוט, אלא למאן דאמר לויט דער וואס האלט אז רוי קאן מען מיט דרסם טהור, מאי יקר למימר וואס גייסטו דא זאגן פארוואס האט מען געדארפט צוגרייכן די צוויי סארט עבדים איינס צום צווייטן, סאו לאמיר עס אויסשמועסן, כ'מיין ס'איז זייער סימפל, כ'מיין מ'האט הנאה, אויב די ברייתא האט גע'פסק'נט לחומרא לגבי רוי קאן מען דרסם פון עבדים וואס האבן זיך גע'מל'עט און נישט גע'טובל'ט און גע'פסק'נט. די חומרא מיינט זיי זענען טמא, פארשטיי איך פארוואס דארף זיין די ברייתא א צוגלייכונג צווישן בני שפחות וואס זענען געבוירן געווארן אין א אידישע הויז צו די עבד וואס מ'האט געקויפט אן די מארקעט, ווייל אויב די ברייתא וואלט נישט דערמאנט נאר אז רויקים און מדרסים פון גויים, פון עבדים וואס האבן זיך געמעלדעט און נישט גע'טובל'ט זענען טמא, איז מעגליך דאס איז די דין פון בני השבחות וואס זענען געבוירן געווארן בבית ישראל, זיי האבן זיך געמעלדעט און נישט גע'טובל'ט, קאוד בי דיפרענט ווי די עבדים וואס מ'האט געקויפט אין די גאס. קען זיין דווקא די וואס מ'האט געקויפט אין די גאס גייען זיין טמא, באט די וואס זענען אויפגעוואקסן אנדער רעביניקל סופערוויזשן אין א אידישע שטוב קען זיין אז מ'וועט נישט מחמיר זיין. האט די ברייתא געדארפט זאגן ניין, די הלכה איז אקראס די באורד ביידע סארט עבדים, סיי וואס מ'האט געקויפט, סיי וואס מ'האט געבוירן ביי זיך אינדערהיים, איז רויכען ממדרסא מסתמא, און ממילא מוזן נישט זאגן די ברייתא גלייך צו לגבי יין און עסן קענסטו מאכן די חילוק. באט אויב די גייסט זאגן אז די ברייתא לערנט לקולא, מ'איז מיקל ביי ביידע, וכן פאר די עבדים וואס זענען געבוירן געווארן דא, זענען ביידע טהור, דען איז נאו ריזען צוצוגלייכן די צוויי סארטן עבדים לגבי די דין, די ברייתא האט געקענט זאגן די דין לגבי עבדים וואס מ'האט געקויפט, אויב עבדים וואס מ'האט געקויפט איז זענען ריין, איז זיכער עבדים וואס זענען געבוירן געווארן דא זענען זיכער ריין, ווייל ס'איז סאך לייכטער. סאו די לויט די וועג אז זיין תאוה וויאזוי קען מען פארשטיין די ווארט וכן זאגט די גמרא הא קא משמע לן דאס וואס ער גלייכט עס צו די השוואה צווישן עבדים כנענים וואס מען האט געקויפט צו עבדים כנענים וואס זענען געבוירן געווארן דא איך וויל דיר זאגן אזוי עבדים דמי די בני שבחית מיט וואס מה בני שבחית אזוי ווי די קינדער וואס זענען געבוירן געווארן ביי זיך אין שטוב מלי ולא טב לי מען האט זיי געמעלדעט און נישט כיתובו

פארוואס איינמאל זיי האבן געטון די מעשה הגיור האבן זיי דען אזוי ווי א איד און זיי גייען נישט מאכן יין נסך, די חידוש איז איוו נאו א מינוט פריער פאר האט זיך גע'טובל'ט איז געווען א רעגולער גוי האט ער געמאכט יין נסך איי קומט ארויס פון די וואסער די האולי וואטער און ער ווערט יעצט סאדענלי א איד און ער מאכט נישט קיין יין נסך ס'איז א חידוש ער איז דאך שוין געווען אין די מארקעט ער איז שוין געווען ער האט נעכטען געווען אין קלויסטער ער האט זיך גע'טובל'ט איז ער שוין ריין. וואס איז די גרויסע חידוש מיט דעם? אפיקומן מיט ר' נחמן און מיט שמואל. די אמר ר' נחמן און מיט שמואל, ר' נחמן האט געזאגט אין נאמען פון שמואל, הלקח עבדים מן העובד הכחוב מן הגוי, מען קויפט א גוי'אישע עבד פון די מארקעט פלעיס פון א גוי, אף על פי שהוא מלי וטוב לי, אפילו מען ווענט טרו די פול גיער פראסעס פון עבדים, אויסן יין נסך מאכן זיי יא יין נסך ביז ווי לאנג? עד שתשקע עבודת כחובם בפיהם, ביז זיי גייען פארגעסן די עבודת כחובם פון זייער מויל, מען זעט באלד אין די גמרא עקזעקטלי וואס דאס מיינט. און ווען וואט דעט טיימינג איז. נאו איווען אויב זיי האבן זיך מגיה געווען ברצון, האט מוהרא ש קען זיין דיפ דאון ער האט זיך נעכטן געווען אין קלויסטער, קען זיין ער גייט נאך האבן א פילינג דערפאר און ער גייט נאך מאכן יין נסך. תוספות זאגט, דער חומרא פון וואס ר' נחמן זאגט דא איז נאר לגבי עבדים, ווייל ס'איז מעגליך למעשה זיי האבן מורא פון זייער בעל הבית זיי זענען זיך נישט מגיה מרצונם, זיי ציטערן פון די אידישע בעל הבית ממילא זאגן זיי יא יא יא. אבער סתם א גוי, א רעגולער גוי, נישט קיין עבד, וואס איז זיך מגיה, דארף מען נישט מורא האבן אז ער איז נאך קאנעקטעד צו די עבודה זרה, איף הי ווענט טרו די פראסעס. ער האט זיך געמאלעט, ער האט זיך גע'טובל'ט אן היז אוין, קענסטו זיין זיכער ער מיינט עס זייער ערנסט. נאו די רעוואן זאגט אז אויב אונז זעהן מיר אז דער עבד האט שוין געסטאפט רעדן פון די געטשקע, ער האט געבעטן פון די באלבאס איך וויל זיך מל'ן, איך וויל זיך טובל'ן, גייט האבן די דין אזוי ווי א גר וואס האט זיך מגייר געווען, איים גאנא לעט הים גאו מאטש קוויקער. סאו די חידוש דא איז אז מ'דארף נישט מורא האבן, קען זיין אז ער האט עס נישט געמיינט ערנסט. גופא אמר ר' נחמן אמר שמואל הלקח האבדים מן עובדי כוכבים, איינער וואס קויפט א, איים סארי כ'האב עפעס אויסגעלאזט, בערל לאמיר צאמנעמען די סוגיא, לויט רב די ברייתא האט אפילו א תינוקות פון א גוי פון א עובד כוכבים קען ער מאכן יין נס אויף די סעקונד מיט תשתית, מ'איז נאר מיקל דווקא ביי בני שבח'ס קטנים וואס זענען געבוירן געווארן בבית ישראל. און די ברייתא וואס האט צוגעגליכן צווישן עבדים וואס מען האט געקויפט פון די גאס צו עבדים וואס זענען אויפגעוואקסן דא וויל איך דיר לאזן הערן אז once you done with the gear איז שוין נישטא קיין יין נסך אפילו עס איז געווען א מינוט שפעטער יין נסך איז נאט אפליקעבל קומט אויס ס'איז דא דריי הלכות עבדים וואס האבן זיך געמל'ט און נישט גע'טובל'ט אויב מען האט זיי געקויפט פון א גוי זענען נישט אויפגעוואקסן אין א אידישע הויז סיי קטנים סיי גדולים קענען מנסך זיין יין אויב זיי זענען געבוירן געווארן און אויפגעוואקסן אין א אידישע הויז גייען די גדולים קענען מנסך זיין קטנים נישט לגבי די צווייטע הלכה לגבי שפייעכץ און מעדרעס. נישט קיין חילוק אויב זיי זענען אויפגעוואקסן אין א גוי'איש הויז אדער אין א אידיש הויז, ביי ביידע גיי איך זאגן זיי זענען מטמא, לויט איין שיטה, לויט איין שיטה גייט מען זאגן זיי זענען טהורים. נאמבער טרי, די דריטע הלכה, עבדים ושבוכות וואס האבן זיך גע'מל'עט און גע'טובל'ט, לויט רמב ם גייען זיי נישט מאכן קיין יין נסך אפילו א סעקאנד שפעטער, איינמאל מען האט זיך גע'מל'עט, איינמאל זיי האבן זיך גע'טובל'ט, האבן זיי א דין אזוי ווי פול פלעדזש גרים פון עבדים ענד דער גוט. אין די בוק, בעק צו רבי מנצל'ס ערשטע בוק פון ר' ניסן, רבי ניסן קארעליס ברענגט ער דארטן ער א חלק פון זיין דזשאב איז אין די בעסען האט ער אברהם גאנעכאווסקי וואס באקט רבי ניסן א קסאו ער האט בעקט אז ער געווען א חלק פון זיין דזשאב אין בעסען איז געווען מתגיירס מגיירים ער איז געווען ביזי מיט גיירים נאר די לעצטע שלב פון די גר איז אזוי ווי מען האט פריער געשמועסט די תפילה קודם האט מען זיך געמעלדט געווארן אויסגעהיילט האט מען זיך געטובל'ט נאר ווען ער איז ארויסגעגאנגען פון די מקווה די גר פלעגט ארויסגיין פון די מקווה פלעגט רבי ניסן פרעגן פון די אנדערע גליונים זעסט נישט ווי זיין פנים שיינט די שכינה רוהט אויף אים. כ'קען זעהן, כ'קען זעהן אז ס'איז א נייע, א בערי חדשה ממש. ברענגט ער דארט אז איינער פון די גרים האט אים געפרעגט וועלכע נאמען ער וויל האבן, מען פלעגט זיי לאזן טשוזן וועלכע נאמען ווי קרא שמי בישראל, און ער האט געוואלט א נאמען וואס איז געווען סימילער צו זיין אלטע נאמען, דזשאוסעף, יוסף, אזא סארט, אזא סארט נאמען. דער מיניסטער האט געזאגט בשום אופן נישט, ס'האט נישט קיין שייכות צו וואס ס'איז געווען פריער, וואטעווער איז געווען איז געווען, נאו, ס'איז א בערי חדשה, נאו שייכות, בשום אופן נישט מסכים געווען אז זיי זאלן נעמען דער נאמען וואס איז ענליך. נאו, די שאלות. לגבי אויפוואקסן אין א אידישע הויז, דער גוי, טאמער קען מנסח זיין, דער עבד כנעני, טאמער קען מנסח זיין דורך טאטשן, די סברא איז, היות ער האט נישט געוואוסט פון עבודה זרה, קען זיין ער גייט נישט מנסח זיין איווען דאו ער איז א עבד כנעני, איז שייך ביי א גר אויב ער איז קלאר געווארן, ער האט געמיינט ער איז א איד און ער געפינט אויס זיין מאמע איז ריעלי א גויטע. סאו קומט אויס ער געמיינט ער איז שוין א איד און למעשה וואס לאמיר זאגן די מאמע האט זיך מגייר געווען ביי א רעפארם פלאץ ער רעדט זיך איין ער איז א אידיש קינד למעשה קומט אויס שפעטער אז נישט קיין אידיש קינד קומט אויס די מילה איז נישט קיין מילה מ'דארף נאכאמאל מטיל דם ברית זיין ער דארף זיך טובל'ן נאכאמאל וואס וועט זיין מיט די וויין וואס ער האט געטאטשט ביז יעצט גייט דאס מאכן יין נסך אדער נישט ער האט דאך נישט געוואוסט ער איז א גוי קען זיין ער האט נישט געהאט קיין דעת כוזבות ס'איז נאו ריזען מחמיר צו זיין. ווער ער קען זיין, ער האט זיך אויפפירט ווי א ערליכע איד א גאנץ לעבן, אדער קען זיין למעשה מ'האט אויסגעפונען ער איז א גוי גמור, א קטן וואס איז אויפגעוואקסן אין א אידישע הויז קען זיין איז משמר נפשו, אבער קען זיין א גדול ער איז א גוי גמור אפילו ער האט נישט געוואוסט, יש לעיין. סאו בספר אוצר עיין דארטן וואס מ'האט געשמועסט פון הרב זעקבאך פון מודיעין ברענגט ער פון די נאמען פון נאמען פון חתם סופר, די חתם סופר האט א שאלה לגבי א קטן וואס האט זיך מגייר געווען בילדותו, לאמיר זאגן די טאטע האט זיך מגייר געווען און ער ברענגט מיט א קטן. און קודם די בר מצוה האט ער א טשויס צו האבן ער וויל ווייטער לעבן ווי א איד אדער וויל ער יעצט גיין ווי א גוי. און ער טשוזט ער וויל ווערן א גוי. זאגט דער חתם סופר א פלא פון א פסק, אלע וויין וואס ער האט געטאטשט ביז אהער איז י א נסך למה פריה און אסור. אבער וואס זעהן מיר פון דעם? ער האט געלעבט ווי א איד ביז די דרייצן. ס'איז קלאר געווארן ער איז נישט קיין איד גייט ער אסור אין אלעס. סאו למעשה וואלט מען געדארפט זאגן די זעלבע שאלה דא לגבי די וואס האט געמיינט אז ער איז א איד האט אויסגעזען אז נישט וואלט מען געדארפט מחמיר זיין אבער שארף איז דארט נוצה היין מען קען מחלק זיין דווקא ביי די שאלה פון די חתם סופר ווען ער האט מוחה געווען אין זיין אידישקייט הי שאוט היז נאט העפי ער איז א טראבל מעיקער ער האט דעות כוזבות פאר דעם איז מען מחמיר למפרע דא ער האט געהאט א טשויס ער האט געקענט אוועק גיין ער איז געווארן קלאר עס איז נישט קיין איד ער חלש'ט צו ווערן א איד ער וויל זיך מגיה זיין קען זיין מ'עט מיקל זיין, ער איז געווען א ערליכע איד, א ערליכע גוי לאמיר אים רופן, ער גייט זיין א ערליכע איד, אויב אזוי איז נישטא קיין סברה צו אסר'ן אים מ'זאל קענען מיקל זיין. ג פ אמר ר' נחמן אמר שמואל.

אפישעל ראביי, ג פ אמר ר' נחמן אמר שמואל, הלקח עבדים אינו עובדי כוכבים, איינער קויפט א עבד פון א גוי, אף על פי שמלי וטובלי, איווען דאו ער האט שוין געטוהן די פול פראסעס, ער האט זיך געמל'עט, ער האט זיך גע'טובל'ט, הי איז דאן, אויסן יין נסך קען מען נאך אלץ מאכן יין נסך, עד שתשקע עבודת כוכבים בפיהם, ביז ער גייט פארגעסן פון די עבודה זרה, וכמו. געסט מיך דא אן אן קיין זמן, ווי לאנג ווי לאנג איז די צייט ווי לאנג דארף נאך מורא האבן קען זיין מען איז נאך קאנעקטעד, אומר רבי שמעון הלוי עד שנים עשר חודש, ביז צוועלף חדשים פון ווען מען האט אים געקויפט, אזוי ווי מען זעט לגבי פארשידענע אנדערע דינים, די דין שכחה איז יעדע ווייס חודש, פאר דעם שרייבט דאך שם סופר, פאר מהאי טעמא איז מען יוצא בקביעות פרשת זכור איין מאל א יאר, פארוואס? די תורה זאגט לא תשכח, זאלסט נישט פארגעסן, אלא מאי היות זמן שכחה איז צוועלף חדשים, once a year האסטו יוצא געווען. שרייבט ער לפי זה, טאמער ווייסטו אז נעקסטע יאר גייט זיין א עיבור יאר, גייסטו עס דורכגיין בזמן שכחה, דו האסט אינזין דעם פרשת כי תצא, אז זאלסט יוצא זיין, עס זאל נישט זיין קיין פראבלעם פון שכחה, זאלסט מקיים זיין די מצוה, היות דו גייסט דורך מער ווי צוועלף חדשים, יו האוו א פראבלעם. אלס אן נאך א הלכה, איינער וואס זעט נישט זיין חבר, און די לשון פון די פוסקים איז, החביב עליו הרבה, ער איז זייער באליבט, ושמח בראיותו, ער פרייט זיך ווען ער זעט אים. טאמער ס'איז אדורך דרייסיג טעג, זאגט ער שהחייני, מיט שם המלכות, טאמער ס'איז אדורך צוועלף חדשים, זאגט ער מחיה המתים. אבער עגעין, ווי לאנג איז די צוועלף חדשים איז זמן שקרי, ס'איז אדורך צוועלף חדשים ממילא איז דעטס די זמן. אבער ס'דא א נידון די פסק'ן וואס וועט זיין היינטיגע צייטן, מען באקומט גריסן קראס ווארלד, אקראס די ווארלד אינגאנצן, עס איז דא, יעדער איינער ווייסט פונקטליך וואס טוט זיך אין א מינוט, וואס טוט זיך ביים חבר, ער רעדט מיט אים אויפן ליין, ער רעדט מיט אים אויף זום, מאכט מען א ברכה צו מאכט מען נישט קיין ברכה? איז דא ערליכע אידן וואס פירן זיך מען זאגט געלויבט השם יתברך אז מען זעהט זיך, בעיסיקלי דו זאגסט די ברכה אינדיירעקטלי בשם המלכות ווען דו דאנקסט אייבערשטן האסט געזעהן אז האסט נישט קיין פראבלעמס אויף אידיש יו דאנט געט אינטו טראבל האסטו יוצא געווען יו פלעיד אן אלל פיעלדס. איי סווי, איי סווי רבה לרב נחמן. צום לערנען די ברייתא על לקח עבדים אינו עובר ככבודם איינער וואס קויפט א קנאכט פון א גוי שלא שמעו לי ולא טוב לי זיי האבן זיך געמל'עט און נישט גע'טובל'ט וכן בני השפחות וואס זענען געבוירן געווארן דא פון שפחי כנעניות וואס האבן זיך נישט מגייר געווען שמעו לי ולא טוב לי איז רויקאן און מדרסאן און זיין און מיט ווייסט די שפייעכטס און די סטעפס פאשיק איז טמא ואמרי להם געשמועסט טעות עס איז ממש א קאפי פעיסט פון פון פריער סאו יינאן. איז די הלכה לגבי וויין, גדולים אויסן יין נסך, קטנים אין אויסן יין נסך. וואס מיינט גדולים וואס מיינט קטנים, אי לענ גדולים ואי לענ קטנים, גדולים מיינט שיודען בטיב עבודת כוכבים ומשמשיו, קטנים מיינט שאין יודען בטיב עבודת כוכבים ומשמשיו. תנא מ איז האבן אבער געלערנט אין די ברייתא דווקא מלי ולא טב לי, טאמער מען האט זיך געמל'עט און נישט גע'טובל'ט אין, דעמאלס איז מיט טאטשן מאכן זיי יין נסך. איז משמע מלי וטב לי, טאמער מען האט זיך געמל'עט און גע'טובל'ט, די דיטער און עווריטינג, לוי' גייען זיי נישט מאכן קיין יין נסך. ר' נחמן האט געזאגט מען סטארט נאך ווארטן צוועלף חדשים, דא זעהט מען אז מען דארף גארנישט ווארטן, זאגט די גמרא תג מ, אויב מען וועט פארענטפערן די ייהנום די דין וועט זיין דווקא אויף בני שפחות וואס זיי זענען געבוירן געווארן בשסט ישראל פארדעם דארף מען נישט ווארטן אבער טאמער זיי זענען געווען גוים וואס מען האט געקויפט פון א גוי גייט מען דארפן ווארטן צוועלף חדשים. פרעגט די גמרא וואו וכאין קטנה די וכאין קאנעקטס באות די רולס אר אפליקעבל פאר ביידע סארט עבדים זיי האבן זיך נישט געמעלדט און זיי האבן זיך געמעלדט און נישט גע'טובל'ט דארף עס זיין אקראס די באורד וויאזוי קענסטו מחלק זיין דאס רעדט זיך פון בני שפחות דא רעדט זיך וועגן וואס מען האט געקויפט פון א גוי. זאגט די גמרא ניין, דער וכן גייט ארויף קיין דווקא ארויקאן און מדרסאן, דווקא לגבי די שפייעכץ און מדרס, נישט לגבי יינא. זאגט די גמרא הא ניחא למאן דאמר טמא, שטימט זייער גוט דער וכן, אבער אילו למאן דאמר טהור, מאי קא למימר, פארוואס האט די ברייתא געדארפט צוגלייכן די צוויי סארט עבדים לגבי די הלכה? די גמרא הכה משמע לן, מיט די ברייתא לאזט אונז הערן מען צוגלייכן צווישן עבדים וואס מען האט געקויפט צו עבדים וואס זענען געבוירן געווארן דא, עבדים דמיא דבני שבחות. מיין בני שבחות דווקא גדולים הי ד עושים יין נצח ביי די קינדער וואס זענען געבוירן געווארן דא אין שטוב. דווקא די גדולים קענען מאכן יין נצח ווייל זיי האבן זיך נאכנישט געטובל'ט קטנים עיין עושים יין נצח, אף עבדים נמי, אזוי אויך עבדים וואס מען האט געקויפט פון די גאס, דווקא גדולים עושים יין נצח אבער קטנים עיין עושים יין נצח. וועם ווילסטו זאגן אנדערש ווי? וואס ווילסטו מיך דא לאזן? ווארי וואס קוועטשט דיך? לאפי ק מיט די רב, די אמר רב, רב האט געזאגט א חידוש פון א הלכה אז תינוק בן יומו עושה יין עיסה כ מש מ לאנדא לוי, לאמיר מיך די ברייתא הערן ניין, דווקא דער וואס ווייסט בטוב עבודת כוכבים דעמאלס איז זיין טאטשן ער מאכן יין עיסה אדערווייז פאר מען ווייסט נישט בטוב עבודת כוכבים גייט ער נישט מאכן קיין יין עיסה קומט אויס דא א מחלוקת צווישן רב און שמואל וועלכע קוועטש וועלכע נקודה גיי איך ארויסנעמען פון די ברייתא? לויט רב גייט מען ארויסלערנען דווקא מלי ולא טבלי איז א פראבלעם, אבער איינמאל ער האט זיך געמל'עט און גע'טובל'ט האב איך גארנישט מורא פון יין נסך אימידיעטלי די ערשטע סעקונד, אבער לגבי קטנים איז דא א חילוק אויב זיי זענען געבוירן געווארן בבית ישראל איז עס מותר, טאמער מ'האט זיי געקויפט פון די גאס האב איך מורא פון יין נסך. לויט שמואל לערן איך ארויס פון די ברייתא אז א קטן איז אלעמאל קען נישט מאכן א יין נסך אפילו מ'האט אים געקויפט פון די מארקעט אפילו מ'האט אים געקויפט ביי א גוי, מאידך גיסא אפילו ער האט זיך געמל'עט און גע'טובל'ט ווילאנג ער איז נישט אויפגעוואקסן אין א בית ישראל, קען ער נאך מאכן יין נסך ווי לאנג ער האט נישט פארגעסן די מנהגי עבודה זרה עט דעט מאמענט לאמיר צוזאמען דאנקען רבי מינץ ליס פאר אפשטעלן די שיעור און שוין גיין ווייטער.